Eh, piny koro ru. Ati kata ne adwa chama ngo dichuo kaka ne owuok kata duogo pok oduogo ka. Dichuo siko mana ka dhako matin nyaka nokendi. Ojiwa ng'a jang' so. Ayie ni hera rum. Hera rum adier. Dichwo biro kaka na chama ng'e dala ni ka piny uru. En ko biro dondruok e moketa go. Gimi chama to kia. Kora ni no kendo nyaka bondo dako matin. Okiyaya. Ogwanja. Biurane. Wuoguru ane oko.
Mama, ang'o momiyo mondo wuoyo mang'eny kamano? Donge piny kech mogo onge nyathina wadhi chamo ang'o ma kata babowa pok obiro kata mana kanisa ni ndalo adek pok obiro. Watimo mano. Pok oduogo.
Pok oduogo.
Dobi kata nokendo dhako matin. Koro to gini wada chama. Dala na kacho.
No bolu wi jang so no wada. Mana kaki Dala na kacho. Mana kaki jwango nyithindo dhako maduong' gi nyithinde. Eh? Dala na ka chokruok nitie ma unje adek uketo dala koko. Ba wano kwa mor kodi. Eh Musa, ok imor koda ma dad minyisa imbe. In nango e dala ka. Idonjo na mana kaki donjo yawo. Kimose kata ji no yawo. Eh nyombe. Eh.
Eh wichiew na. Wachiyo maber. Eh. Ambe na, Biro. ne an loka kocha. Eh. I nyaka nyago dala winjo maber. Mm. I sur gi koni. Asudo. I.
Ba in- Ngoro timo nang'o? Ikonyori in Dong wana wana kama kata gimichame maonge ya. To gimi chamo kwan chiemo rumo dala ka. Dong in manya ori pong manyirego nyoro. Ok itend rune nyithindo nyo. Nyithindo madongo gi okia madho nyo. Gikonyo gi pesa dongi Nyuka ok nyal rumo ya, koro wara chelo kiole pidi chi. An sani gima abiro timo dala ka onge. Abiro mana temo ka nyalo na kama ogike no. Chiega matin ok nind kech ni nyithindo chiemo. Eh, kech sani kata dhako matin koro an ikiya ok inyal ng'iya. Nyaka bondo ok mbasi ni ni igadi. To nyako chani gi igadi. Apenji ba koro wano kwa chiem. Yaani Ok koro ni- ka ok chieme nikech ok en dhako matin. Ok ni ok uchiem.
Eh. Do kata wuonwa ne jadoo. Riemb dolo wa ok anyal tamo na riembo dhako ni wach. Ba wabedo wan dhano kaka gin. Koro wabedo ne obed ni wachiemo kaka gibedo. Ok in dhano kidhi dag dala kuchi cham chapat mwachamo ka. Koro Dhako ma wabedo dende jak rito dakoni. nyathi dhere dhako ma rito nyathi dhako wadgi. Ma an adenyo makia ma kata an adenyo. Nyaka bondo ong'eya ong'eya ma chapat ok rum e ot. To dong' nikete nyiewo to ka dak inyiewo mondo oted ni chame. Inyayo kiyudo.
Ikowo ne meru kia pesa. Kia nyayo kiyudo ing'iew ne nyathi lada. Chuori tiwe ma kata kala. Ipani gigo mora. Kinda an gi dichwore ng'ama onego bed ni nyiewo ne wadgi gik moko donge in ema onego bed ni inyiewo na tarwako an ma chaka nyiewo sama ayudo pes ni ankato nyithindo gi te ang'iewo negi lewni nyaka in ito koka iyudo nyayo to ikone meru nyaka bondo sani koyudo nyayo luonga mana ni dadi Karang'o? dadi Miwa pesa dadi gari ba. pesa nega ok nikech otin

Ah, Asegombi. iwacho ni isegombo.
Nena riti ka by the way.
At least koro wanya neno. Iwinjo, ting' wetu.
In fact nang'wedo alot mar Koso ma to mana mar wuondruok. ma to a a Mm. ok ing'e ni adhi. Mm. Kocha charach matin koro nyaka med gi ma. Tapenji nyoro itimori koda No, nade? Ma natemo in- riti to ok naneno kuma nichomo nitimo nang'a temo gochoni to simbi ok dong. Simo ne nie mach yawa. Koso tinde iseyudo maloya. Mm, A- Akure yawa. Koro watim nang'o baby nikech ing'eni Tapenji kawuono wanyalo tiyo. kawuono ne en ti kawuono dhi biro nindo ko. Koro akia ni watim nang'o chief biro ko. Kare ninyisa nang'o gigi koso ane ma kweno baga. Dong' nyore nawe ni nyore mo ninde koro kawuono In fact antie. nyoro ne tich adek kawuono ne tich adek. Okwan no obaga. Kawuono in Koro ema kawuono ema obaga. onindo Koro kanye? kawuono ema onindo kiny koro baby watim nang'o nyisa. Koro winji. Eh. Yaye jo, onge kaka yo minyalo gole go odhi onind ka dhako maduong' ko. Akena atim ne ang'o?
Akena ayane kobiro. Ah, Koso kik iyanye, obiro chich, onyalo Onyalo wuok ka chich iye koda. wang'. Eh. koso anise nadhi limo nerwa. Ok ing'e ni nerwa moro be nitie kama chiegni. Mm-mm. Mm-mm.
onyalo nindo e odno ni dala ok nyal nindo nitie nyathi kende. nyamera moro matuo mano osiptal Mm. anya dhi wuok nadhi rite ang'iye bang'. tapenji kata ka koro iwe mago ero kawuono to dhi nindo ot amba onge haraka ahinya isebedo in fact ing'eni kaka we nini ng'iya to we koro ng'iya kik iwach. we ng'iya Mm? pare ni jaber adier adier Tapenji- andisora en ang'ano teri e dhako mar ariyo ing'eyo chief ni nowuonda nonyisa ni en gi lope mang'eny mm. kendo gi geche oketo gerinda lopego in ineno kara onge mana jadeslo jadeslo onge ng'ama odeso lo cho nodhi cho piny mar gine koya e choka dem odhi deso lo kadem ok kata lope onge kata winji nikech en dhako matin ong'inore olmayago dichwo dhako ong'inore ong'inore ka chieth rombo ong'inore sasa ok obiro loso Oi mana sani. Kincha gi dende moro bang'e wa. Oi, bana, wan- Wuko koma pesa dalagi. Kech nega. Ne, dhiuru ot. Donjuru ot aloso gima muwa chiemo ka. Kech negou manade. Kech nega ma kata koro kite. Chakre nyoro donge di bor ya. Ka nyithindo nyoro. Ang'o mono udhi e miwani kucho udhi umany ni ang' umuol. Eh,
Iwinjo nyombei.
Awinjo. Waluore ko.
Ing'eni yom yom mari. Sani koka iywe laro. Piny norusadi. To ok ikete momiyo achiewo molewo. Yom yom mari momiyo namedo dhako. Mm. Eh, chiega no wetugo. Yaani sani koro ayom yom nikech ikendo. Kiwuoyo e wi chiega no to biro chwanya kodi. Sani koro ayom yom nikech ikendo. Awacho niya, kik idwa wuoyo e wi chiega no kaka idwaro no. Iwinjo? To mm. sa inya kata wuok sani. Ok awuok.
Awuok sa embe ena dalane. Dala mane mariwo kode? Nyithi ipani kama nyithindo ariyo machuo nitie. Dichuo niga gi mor kanyo.

Dong kata laro na nyalo we. Iwelaj kata kata wuon wa chiengo no kendo no god yewi dhako maduong gi rungu matek. Iwe ni to go iwang no kawasa. Kaki rumo kod awach ni. Yuechi. Ato kari yoma hoka oke sika chigi kubro. Owacho ni yuechi mundi mok mach ru ne ntindo go nyo. Nyuka okaru.
Adwa suka. Dhako maduong manade mang'eyo ni dwa madho cha cha. Piny masani madho cha cha ko wade ngima. Gima medo reme ma nyaka cha. Nyaka bondo to kana. Kama yuara na ruonyo kata kuja timadhe cha mopoto gi chapa. Ka ng'ato semo dhako no tade rade amacha nyako. Macha nyako apim ni nyombei. Mm. Macha nyako ng'inore. Oloya.
To mako loyi. Piny ka nyar ng'ama lo nyar ng'ato. Onge. Oloyi. Onge nyako ma lo nyako wadgi. Oloyi.
Oloyi ka wacho tang'o. Yaani Oloyi. wuon ogwanyo mane kaka iwuoyo na. Ok na wuoyo ni marach.
Gima oloyi oloyi bie mok uyie joma mine. Macha nyako ma dipim gi. Mm. Ii. Ochuere mopogore koda. Koka wuon gi mana di. Oyudo Ino ka kane ka wuonu beto mana niang' kakira. Iyudo ka jomoko to kupeto niang' no kamano mene yo magi kelago ka chako nigodo foundation kaso nyaka bondo biro yako. Mata nyako ma dipinyi. Dongo biro yako nikech nase los.
Mago to koro wuowu joma mon dho wuok bile. Mana se los ema nyaka bondo biro chama da na yudi kaka chal na. Yuto Na ni yudi yuto.
kama kata kom kata otanda kata matre. Ininde pa. No, no, Enda ne- sano biro konwa otanda. Ne an Niko nono. kamano oke.

Nung insa no madho chai gi chapati ka nyaka bon. Ibiro mana duogo kama ima chame alot gi nyukano. Ibiro duogo nyukano imi ibiro mama. Ibiro duogo nyaka bondo to kiny no song mati. Ok obiro yako koserumo to wuogo dhi.
Didong kitagori.
an ing'e ni- ing'e gima nyaka sani ma pod omona kendo iwinjo chal ka gima nyasaye ne dwa narad kodi Nyasachi. Iwinjo.
By the way to koro walos gini maber. Ok ang'e ni ere kaka wanyalo Mm, siko. kanya ng'eyo madhi goli goligo mm. iwinjo sani to weya weya pod wagine ne chini ya maji yo madhi goligo tang'eyo ing'eni ato kata kawuono ok wang' na ang' na nind mane kom nikech awinjo ka kawuono pacha ni kuomi sa iwinjo nyoro na wuoyo gi chief mm. monyisa ni chal watne moro jalembgi moro kia otho kia yo kiboswa mm. kia kuri onyisa ni odhi dhi kuno jumbe e. owada wawachni

Chwa. Ee. Chwa to.
Dedi ni chwa nya loso. A- Anyalo dhera kendo yawa. Dong mani bro ringa. To dowa. Odowa.
Ee. To dowa to kimuodo ok ng'at nigi. Koso ibro timo. Aga gang'o? aga kendo ya.
Koso Ah, ah, koso ah. kini kawa na mandas kamin baby Mm, koso. Aga kendo kawa gini. Aga ke. Koso ng'ato meno. We wuok piyo.
Iyaga m- Oh, Ng'ato meno.
ngawa.
iwinjo ng'ato wuotho e bando wawuondi ni wang'weto mondo gi iwinjo eh. ang' abiro kanyo mm. iwinjo mm. koro in kata ka ang' gine ka imiya signal simba to sani ok ti iwinjo eh. nang'o po nono ni odhi onindo ka dhako maduong' mm. ang' nabed e tokot machiegni iwinjo iwer awera wendi ni e berna e, e, were ane mondo berna kilimo ya berna kalimo iya ah. ai to kare gomba die api timni ing'eni alawo kamoro Mm. koro ok ane ka dhi konyi mang'eny Eh. iwinjo Mm. but kaka wa- ing'eni gir ng'ato ka in go to ok ibudho bute ng'ato nyalo kalo to koro bende to Iwinjo. in gi pesa di pesa ang' nakelni kiduogo iye ka duogo Oh. Aga- Ma yo- ya- yo mago ligo kanya ng'eyo wadhi adhi sawa Aduogo. Cho- ah, chop maber
Aduogi.
Ja, at least ung'ena onego atweyi kata ng'eya gi suka nyindi Gir ng'ato ok gine onge mang'eny. wach Aduogi. joma iwinjo? chwego be onge Opato nyaka Mana nyiew. in. Iwinjo. onge
tang'o bebi ang'o otimore Ah ah. oh In sawa kik chandi.
Uba berna kilimoya, berna kilimoya, berna kilimoya, Yesu berna kilimoya. Anjo daki kunyi gino.
Siri, pinte Oki matek. walong gino oko romi. Pinte matek. Kamano wakunyo jano oseimore. Kacha cha koth oimo me. Yara yara gima ber kik yare mothanyore kamaja.
Bana bi.
Miya banta moro moriere chak moro ma ji nyalo osegomo panjore malich no. Awe mondo agor gi. Awe mago.
Gini kwano ga bwana. Weri gino kanyo bwana, kanyo ro. Chaki. Chaki. Chaki.
Yeto dirwa Maria. Bara a ah, mano gimo kanya yie bwana. Sari.
Iketa gi bola bola gino, wachak manyien bwana. Isichaka chaka gi gino na ram gi mang'eyo pile. Bwana, kare cha, we achak kuru. Eh.
Ida donjo.
Yes tindi. Yes kati.
Ogwanjo bwana. Mana kiro. Sasa hivi werigo, werigo. Werigo.
Maya ana migoya nyaka. Werigo, inu werigo.

Bana Eh.
oriwo. Tanga ne pesa mumiyi.
Eh, gol pesa. Bana pesa to okaw nyamiyo bana udhi maya pesa ma. Kidhi kawo. Ah, Koro iwinjo nyaka bor. Mm. In e dhako namba di. Namba achiel. Ing'e ni dhako maduong' kane warado gi nyombei. Mwarado ma koro wakawre. Bing'e ni waherore dweche adek kende. Nang'o?
Ato ka dhako ni nyuolo nyathi ma be ne ne ok kata mara. Mogo ago gwanjo piny ni thu. nying mano pakago koro doko luongo go nyaka an miluonga ni dadi dadi dadi dalaka to ni koro chako luongo nyathi ni dadi koro alaro, alaro nying gi nyathi mane kaka okete dalaka omiyo in sani kata dhoga chieng' mapogo dhok in ikawo mang'eny To kata lo abro kawo mang'eny. tang'o ma mon amiyi Mm. sani wiya te nitie odi ka nyar mara misambi gweng'u kowacha ndalo mar abwono chiek ang'e ni mama ubiro kowowa maber Ing'e gimomiyo aheri? Eh. Dichwo ma wacho adi? Adier. ee Kabisa. To koro- Kata an dhakono ok adwar. Dhako ma ito chung'ni. Ok adwar. karimbi some Ok adwar dhakono. an doho ne ok adonjo ni doho ni doho inga kwara ne jadoho nong'isa kaka itimo omiyo sani kokelo koko to abiro go gi rungu matho to yienaga yienaga kokelo koda matugo to agoye thro aa kigoye to kigoye to biro bet marach nyaka bo wega tamori nikech kigoye ing'e ni sa ka diyo winjo ni chi- ni ja mon chief gore koro ing'e ni chak ketho nyinga kaka to chief onego onego bed oluora ha onego oluora kaka luora an gimo jonyago En strong tea maonge yweyo. Kidhi ni kelo chiemo e mbele ni strong tea. To dhako to ga mali okinyi nyako dhiambo. Ah, To strong tea no to dong dhiang' moro nyocha ni kata mane nyisa ni nyie. dhiang' inyiedho to uso cha. Moko be kosenyiedho to madhe koriyo. To yawa nyathi mana oro ni nodhi oom sikari nyathini osiko. A obiro mana duogo.
Nyathini osiko mondo achwakni kata chai baby mondo imadh.
Obiro duogo.
We luonga ni baby luong ja sirikal.
To koro ok idwa na bendi, mani to nitie. Ah, ah, ja- sirikal kiluongo ni baby to ing'e ni kata mana diyo kang'iyo to neno ka gini wuok marach. Dhako matin be ing'e ni Wan jo iluongo baby. sirikal nitie siri ma wan go ma ka- ka- kanyagolo ni kita mana opuonja kaka otich. inya kata ringo gokinyi Koro idwa ni an daweyi.
aa an kiseluonga ni dadi oromo itie katete te arumo kata koro awuotho e yo to arumo To koro itimo In ma koro nang'o? Dong' apari.
Kawuono bende ichak inind mana koni, koso idhi mana kocha. aa o, kari kae Mm. kaka na nindo achiel Mm. aa kiny ke o, nyaka chak ariera koma chielo Ah, ah, Kanyo nikech tiriambo.
Dong' ing'e ni range ariyo ging'e ni meka nyaka riti nyaka bo To dong' nyaka bo nya in ema nikuongo kendo kocha dhako maduong' isenindo odi mang'eny. Koro an be nyaka ined mana kod mama. Ka, kanyo to iwach adier mm. gi kaka nwakawore higa abiriyo tek wadakie ayino mokwongo ni mama nocham ni giweye kata dwe achiel kapok odie idwa na ng'any ne dwe achiel ing'any ne kata dwe achiel adiedo ng'anyalo ng'any ng'any ne mamano kik idhi nyise natamora nyaka bono dagi kendo sukari kadwa tero tabolone mana gi e gama tawuok

Iwe vudu sasa. Kuinya mwae. Vuto do.
Kete kanyo mondo. Mera.
Bwana kaka Kikita ng'ad ka win. kuinya bwana. Dingis ma muno Mwana mera. mama uda.
Ma muno nyaka wuga kendo digudo. Dika.
Skata mu madho ka.
Bwana ka timu mwake to kwa ngoga dok sutungu ma pesa ka. Aba ni ungano moro ka in fact nyoro na dhie bura ma yiro pesa. Inyewa ja. Na ni wa jak moro ka rito na tina tina. Ang'o timi? Hey. Eh, mami ni pera ngote mano. Oriwa ngo.
Ang'o timi? Baba ogwanjo gini arado ge yo kuyo cho gin go gwetho. Ei. Ka adhi nyiewo sukari. Ei. Ne wuok iranga. Biane ka bian bichung'ane buta. Ang'o timore?
Ibukore gi gichako seto fuku na. Iwacha ng'o? Iwacha ng'o? Gigoya piny gigolo pesa fuku na gigonyo lewni kuma ne gikoni sama tweno ni ni ine minyiewo na ni mano pesa baba gi. Ng'amo go iwach nyinge maler en ng'a? Ng'amo gwetho go gwanjo. Ogwetho maka chieta min ng'ane?

Aa, Kik iwuo iti ng'ama duong' kik ni idhi chik dala doko gud e uwi- wiyi. iwi- Nyaka iwuo maber ka. Iwinjo nyamisami.
Wachi.
An nakawi gi nyathi, nyathini ahero. Nya, ma koro chal kaka ringruok mara. Ma ma ng'et, ikisebedo ng'etna ma koro remba. Iwacho ni gigoyi, Gigoya gitinga gitingo liero liero gichwada piny. wachna adhi loso. Udho chuo nyaka tienda gichuo nyaka tienda gi. Wachna adhi loso kaka wuok kae.

Giting'o nyathi gitiele lu gitiele lu nyathi chop ma kata lawu koro lewni go giuso to wuoche ni ni kanyo omera. Dong weche na be gi kawo. Wuoche be gikawo.
Weche na be gi dong go Ah.
mano pesa Ne. ni ni nyiewo. Tinda gi satan osedonjo e Wuo kod mama no abro goye go luth kuon ma ok nochako. Ah ah mano kigoye go to Abro chira. goye go luth

Ng'i ane kaka ogineni inya oro nyathi moro e- kata koriwe madok e bucha. Okel gimoro kanyo kocha nawe kong'wed mana poth. Karo kar koro ang'e medo galot go. Kara wate didhi duong' mawano mondo obi an tuk nyithindo go kadwa. Ee, idwa goyo. Dhako moserita higni abiriyo dino bed dhako marach dine yo. Mani wuoyo koda ma dimi alaw dier ng'eyi gi- gi gi apoth ma dondogi.